Ian Jones yw fi, yn Bennaeth Adran Cylchgrawn Gorfforaethol. Um, dwi wedi rhannu'r cyflwyniad i chi rhan mewn ffordd. Dwi yn y dyn ei siarad chi bach am bwy dwi, be dwi'n ei llyf, uh, pa wasanaethau sydd gen i o fewn yr adran, um, A mae hwnna'n dilyn i fewn i be dyn ni'n be dyn ni'n drafod yn dilyn hynny lle. Be di pwrpas a weledigaeth yr adran? Um, democratiaeth yn Wynedd. Um, Dwi'n amau, chi'n cael un cyflwyniad ar democratiaeth, wedyn na i'n na aros ar hynny'n hir iawn. Pwy di pwy, um, wedi chwanegu sleid neithiwr ar ffordd Gwynedd Yn gwybod faint sydd chi sydd wedi clywed am ffordd Gwynedd, chi. Ond um, gyda i weithgaredd, da chi chi um, yn ei gyrraedd rhan o'r hyn. Heriau, Llywodraeth Leol, wedi, da chi gyd wan wedi cychwyn eich gyrfa yn y Llywodraeth Leol, um, a byddwch chi wedi clywed y Prifeithredwr yn sôn am ambell i, i her

Ok, Hwyl yma. O, yes, ok. Yes, dwi'n chi dod i fan hyn. A dechrau felly. Um, ok, so mae'n amrywiaeth. Mae'n rhaid chi fawr mwy o ymwybyddiaeth ag eraill. Wedyn, dwi'n ymddeheiddo os yna rhai pethau da chi'n gweld o blaen. Um, i, i rei eraill yna chi, bydd lot o hyn yn newid.

Isa un, dim arfan am y bodoli ni, neu ddigon am siarad am nhw. Um, felly dwi wedi cychwyn, o'n i'n cychwyn yn gweithio'n adran addysg, yn yr adran addysg bellach, wedi hwnnw ddim efo yn cyngor ddim mwy lle, ond fan o'n i'n cychwyn yn syth o'r, or ysgol. Uh, neu cymwystera, fel nifer yna chi, um, da chi ar y daith yna neu cymwystera yn rhan o'ch gwaith chi lle. Um, a wedyn ymgeisio am swyddi ar hyd y ffordd. Um, mae'n gyfnodau bach yn hyn, um, i fod yn swyddog busnes, swyddog perfformiad, rheolwr busnes, wedyn uwch rheolwr, bennaeth gynorthwyol a pennaeth. Dwi'n meddwl bod wedi bod trwy'r rafa i gyd. Um, mae wedi cymryd y blynyddoedd yna. Um, na nifer yna chi yn eich gyrfa, neu chi neidio dros graddfeydd ac yn y blaen, a mi ydych chi wedi pedwar yn munud. Ond um, dwi'n teimlo bod fi wedi bod trwy'r trwy mil mewn mynyddu, um, trwy hynna chi. Dod, yna, dipyn o brofiadau fanna, dipyn o wersi, dwi wedi ddysgu ar hyd ffordd, um, a dwi'n gobeithio um, na i rannu un o ddau o a hynna chi hyn yma chi. Ond hefyd beth dwi'n dweud dweud ydy mae o'n bosib i chi fynd yn eitha ychal yn y cyngor, um, a os di'r dymuniad um, a o'ch chi

Um, be da ni'n trio gwneud, wrth gwrs, ydy gwneud pethau well drwy'r adeg, a wedyn gobeithio bydd y profiad efo chi'n gael yn llawn iawn well na'r profiadau uh, dwi a pobl eraill wedi gael dros y blynyddoedd. Mae'r ma, ma diwylliant a mae'r e, ma cyngor yn gynnig llawer iawn iawn gwell rwan na pan o'n i'n cychwyn yn 88 um, a mae'r cynllun da chi arno fe heddiw yn, yn un rhan o hynny. Yym, doedd y cynllun yma ddim yn fodoli um, yn y flwyddyn hynny. Um, pe byddaf o wedi, swn i wedi sicr ewa o hynny, ond, ond yn o'r. Um, dwi wedi rhaid hyn ar y gwylod, ydych chi'n gweld y logo yma. Um, un peth, un gwers yn debyg ydy, mae rhaid i chi cael diddordeb tu allan i'r gwaith hefyd. Yndi, mae hwnna'n hynod bwysig. Um, Tydio ddim yn gwaith i gyd. Um, mae'n bwysig bod chi'n cael profiadau gwahanol, bod yn chi ddiddordebau gwahanol, ond dwi wedi bod yn ffodus i gael diddordeb sydd yn perthnasu nôl i'r gwaith. Dwi'n, be maen nhw'n alw'n gyfarwyddwr anweithredol yn y dîm. Cyfarwyddwr cwmni ydy hwnna, mewn ffordd. Dwi ar, dwi'n gweld blog yna, ond dwi'n gadeirydd nofio Cymru, Dwi ar y bwrdd Sport Passport, ma' hwnna'n gwmni sy'n neud meddalwedd cenedlaethol, a dwi hefyd ar fwrdd yy nofio Prydain. Wan, dach chi'n meddwl, be' yn ddiawl ma' hwnna'n neud efo gwaith ti? Ond ma'r cwmnïa yna yn gweithio mewn lot o ffyrdd tebyg i be' ma' cyngor yn gweithio. Mae gennych chi'r elfen cyfreithiol, yr elfen ariannol, yr elfen su' ma'r cwmni yna yn gweithio yn yy o ran llywodraethiant lly, yym ry- rheoli risg ac yn y blaen lly. Wedyn, mae gynna i lot o ddiddordeb yn, yn nofio. Wedyn, dyma uh, sgiliau dwi wedi ddysgu yn y cyngor i fewn i y math yma o newid. Dwi'n meddwl hwnna'n gyfle da um, mewn ffordd i chi drosglwyddo sgiliau ydych chi'n dysgu o fewn y cyngor i bethau eraill. Yym, wedyn hwnna'n un wers, yy hynny ydi, peidiwch â jyst meddwl a, am weithio i'r cyngor, yym, a dyna fo 'lly. Hynny ydi, mae'n bwysig bod chi'n cael diddordebau eraill a bod chi'n trosglwyddo'r sgiliau yna yy ar draws 'lly. Mae'n obeithio gael dicap i'r Olympics. Dyna un reswm arall. Um, Dwi'n pennaeth ar adran uh, cefnogaeth gorfforaethol, a nifer o'n chi'n dweud be iawn ar adran yna neu um, A mae yna, dydy, da ni'n adran ganolog, fel sy'n chi'n alw fo, sydd da ni ddim efo lot o wasanaethau rhain lai, yn gweld y cyhoedd bob dydd, ond mae gennym ni rei gwasanaethau. Wedyn, edrych yn ofannol, ond um, o'n i'n cyflawni swydd tan ac fe fyddai'n dau o'r fel pennaeth cynorthwyol. Dwi wedi symud ymlaen, um, a rwan mae Catrin Love yn pennaeth cynorthwyol uh, i ni. Wedyn, y gwasanaethau sydd ganddo ni, mae gennym ni ymgynghorol adnoddau dynol. Wel, i rheina chi sydd wedi clywed am HR, personel ac yn y blaen, Mae'r gair ymgynghorol o'i flaen o yn bwysig iawn, oherwydd tydyn nhw ddim yn cyflawni bob dim i bawb bara yn y maes adnoddau dynol. Mae wedi gwasanaeth ymgynghori iddyn nhw. Ydy, os da chi awydd arweiniad, awydd help, dyna di rôl y gwasanaeth yna, nid i wneud yr gwaith adnoddau dynol fel sa chi di arfer clywed amdanyn nhw, mewn ffordd. Wedyn maen nhw'n gyfrifol am um, pethau digon um, anifir ar adegau, disgyblaethau, registrwydd, salwch, hynny di, um, maen nhw'n gyfrifol am bolisiau yr adran a polisiau cyngor pan mae'n dod i uh, amodau gwaith da chi a bob arall yn gweithio o fewn uh, hynny. Bydd y hyn a chi sydd efo mynediad i gyfrifiadur, sy'n mynd ar y mewnrwyd, Mae yna adran gyfan yn fanna'n sôn am amod a gwaith a dros gant ymhell o bolisïau gwahanol a dod yn ôl. Dwi'n dyna beth maen nhw'n ei wneud. Uh, cyfathrebu ac ymgysylltu. Wedyn maen nhw'n gyfrifol am um, y cyfathrebu, uh, siarad hynny hefo pobl Gwynedd, dwy ffordd. Um, maen nhw'n gwthio neu gysuon allan trwy Twitter, Facebook ac yn y blaen. Yy, a ma', Ion, wedi ymuno efo'r, efo'r gwasanaeth yna. Diolch, diolch byth am hynny. Mae Ion, ma'r sgilia yy graffeg hi yn ofnadwy gneud hynny, wedyn dwi'n gobeithio fydd Ion yn trawsnewid hynna yn y misoedd nesa 'lly. Yy, ond mae Ion wedi, wedi ymuno hefo ni er mwyn yy moderniddio y ffordd 'dan ni'n edrych i'r cyhoedd. Mae hwnna'n rhan o, o, o'r pwrpas hynny 'lly. A yr elfen ymgysylltu, o rhaid i chi gael iawn hwnna. Fel dyma feddwl ydy, uh, gofyn barn pobl Gwynedd am wahanol bethau. Uh, Dyna'n syml iawn be ydy ymgysylltu. Ymchwil a gwybodaeth, um, hwnna'n y swt y saes yn y ten hwn yn dweud, uh, ydy, maen nhw'n cynnal gwaith ymchwil i wahanol feysydd, ar draws y Cyngor, a mae hynna wedyn yn dylanwadu'r polisïau a cynllun y Cyngor, nes o'n siarad amdano fo nes ymlaen. Um, mae yna elfen gwybodaeth hefyd ynglyn â sut ydym ni'n rheoli gwybodaeth. Mi fydd ydych chi gyd yn eich gwaith yn cynhyrchu gwybodaeth. Uh, felly mae yna manylion personol am wahanol unigolion yn y gwaith ydych chi'n gwneud, fel sut ydym ni'n cadw hwnna'n legal. Dyna dyma'r gwaith nhw. Uh, caffael, um, hyn ydych chi'n mynd i ddod draws y term caffael o'r blaen falle, ond gwbl mae hwnna'n golygu ydy uh, sy'n mae'r cyngor yn prynu y gwasanaethau a'r nwyddau da ni'n ei ddefnyddio bob dydd. Wedyn mae nhw hefo trosolwg dros 152 miliwn y flwyddyn o wariant uh, y cyngor. Uh, Cymrwch at Seithiau Iaith, neu sôn chdi bach am, am y tîm yna nes ymlaen hefyd ynglyn â sy'n mae'r drefn democratiaeth, yr aelodau ac yn y blaen yn gweithio. Uh, dysgu a datblygu, chdi clywed uh, Lauren sôn am y gwasanaeth dysgu a datblygu. Uh, bore yma sydd ydyn ni yn dysgu uh, staff y cyngor a datblygu roi mynd ymlaen yn ei gyrfa. Cyswllt cwsmer a chofrestru, os ydych chi ffonio'r cyngor, difro. Dach chi wedi ffonio Galw Gwynedd, wedyn Galw Gwynedd ydy yr uned gwasanaeth o fewn cyswllt FUSMA a cofrestru. Um, Ydych chi gyd wedi cael cyswllt efo y gwasanaeth yma eisoes pan ydych chi'n cael eich geni, ydych chi angen cael eich cofrestru ac felly y gwasanaeth yma sy'n darparu hynny chi. ar ddelfrydoedd marwolaethau a phob math o agweddau eraill hefyd, a priodasau ac yn y blaen wrth gwrs. Ond wedyn cefnogol sydd yn wasanaeth, hynny ydy, yn y gorffennol sy'n ei ddialw yn wasanaeth busnes y gweinyddiaeth, ond maen nhw'n edrych ar gostau teithio, cofnodi salwch, da chi gyd wedi cael cytundeb o ryw fath gobeithio, um, mi fydd nhw sydd wedi darparu hwnna i chi. Wedyn heina di'r gwasanaethau dwi'n gyfrifol amdano nhw, a maen nhw, da chi'n weld, yn, yn, yn y cefndir um, yn ganolog i waith y cyngor. Yes. Um, pan o'n i'n cychwyn yn y swydd yma, o'n i'n gosod allan i staff yr adran i gyd be oedd yn weledigaeth i chi. Wedyn, yn syml iawn, cwbl o'n i'n cael yn tre cyfleu oedd y weledigaeth ydy bod ni'n gweithio a llwyddo gyda'n gilydd. Hynny ydy, sut yda ni fel adran gyfan cydweithio yn cyflawni um, dros bobl Gwynedd. Wedyn, da ni yn, fel dwi'n dweud, yn darparu gwasanaethau rheng flaen, Hynny fydd, mae'r elfen cyswllt cwsmer o'n i'n sôn amdano felly, ond mi ydan ni hefyd yn helpu adrannau eraill, a mi ydych chi rhan fwyaf yn chi mewn yn yr adrannau hynny, yn helpu nhw hefyd i gyflawni i uh, cyfrifoldeb, cyfrifoldebau gwasanaethau nhw felly. Wedyn ar ryw bwynt, mi fyddwch chi gyd yn dod ar draws gwasanaethau uh, sydd o fewn yr adran sydd ganddo ni felly.

Oho.
Dwi'n gwybod ar gwrs yn hyn. Da iawn. Dwi'n gwneud jyst ymarferiad bach i chi rwan, i chi gael blas o beth da ni'n feddwl pan da ni'n sôn am ffordd Gwynedd. Um, achos fe mae lot o bobl o feddwl ydy bod o'n ymwneud, a o'n i'n sôn gyda ynglyn â dyfod dynol, ynglyn â pobl, sydd da ni'n rheoli pobl ac yn y blaen, ie? Um, ac felly, pan ydych chi'n meddwl am cyngor a cwmnïau mawr, dyna da ni'n meddwl, sy'n dwi'n rheolwr, felly dwi'n rheoli pobl ac yn blaen. So, ymarferiad syml iawn yn eich byrfa chi, de? A mae o edrach yn syml, ond um, yn iawn efo. Elfen ydy hwn o hyfforddiant da ni'n gynnig i

Uh, priffyrdd neu gwesta penhylchus ar ein gweithio? Wyt? Na, iawn, oce. Dwi'n gweld pan ydyn. Reit, mae Dafydd yn gweithio, yn weithio'r cyngor, ac mae yna lori lydw wedi, uh, lori beins wedi torri lawr yn ardal Maes Gerchar. Be mae Dafydd i angen i sicrhau bod y lori yn cael ei thrwsio ac ar y ffordd mor fuan sy'n bosib? Ar eich byrddau, pum munud, so chi'n sgwennu lawr bob dim mae Dafydd i angen i brwsio lori.